Chiiko chakakonzeresa rufu rwaLeonard Dembo and chii chakazoita kuti Zakaria anzi madzibaba? And if it's your first time to be here, please do subscribe to our channel and ring the notification button. Kuitira patoposta next time, move the first ones uh, to see the video. So please do subscribe and also kana muchinge manakidzwa ne this video, don't forget to comment and leave a like ese tingada kunge tichiziva kuti mukoma leonard dembo vakauraiwa nei but rega tichange tataura nezvemararamiro aita mukoma leonard dembo vakawanda venyu vari kuda kuziva kuti chii chakakonzeresa rufu rwamukoma leonard dembo eh, and right about now weare about to talk about how he lived his life akanga achirarama sei leonard dembo so leonard dembo lived life yeri very secretive into the extent yekuti anga asingadi kushutwa mamusic videos and the only two music videos that we know eh, aive mavideos akashutwa mukujutwa vachipractiza and the other one yakashutwa vari pastage achiimba zvake but leonard dembo aiti akaziva kuti uri kushuta vhidhiyo achipefoma show iyoyo yaitokatiwa zvotonzi aiwa hatichadi kuenderera mberi tichiridza because vanhu vari kutitora mavhidhiyo ava ndikabuda patv handizozivi zvandinokwanisa kuitwa ndichirarama e, nevanhu vanenge vachindiona aibhilivha kuti e, munhu kana achinge achikuona anokwanisa kukubaya kana kukuuraya even though aive very famous Eh, leonard dembo anga asingadi upenyu hwecicelebrity zvaakuitwa nevanhu vemazuva ano zvekuti anotofanira kubatikira achitorwa mafoto nevanhu achiita sei achiita sei leonard dembo aitoti ukamutanga kuita zvemafotos chete nyange maa muchiwirirana sei ah, ushamwari hwenyu unobva watoperera ipapo ipapo so leonard dembo again aive nemarules ake nemashandiro aaiita nevanhu vaaishanda navo for instance aiti nyange achiridza pamabhawa kana kuti pamaconcert akaziva kuti pamba pakabhukwa the likes of ana system tazvida the likes of ana simon chimbetu aiti handisi kukwanisa kupefoma pavenyu iyoyo simply because he branded those artists zvigure because vanhu vaibva kumapurazi so he always believed kuti vanhu vaivavo vaikwanisa kumutorera mbiri yake kana kuti vaikwanisa kuti eh, vamubaye kana kuti kukonzeresa kuti iye asazokwanise kurarama upenyu hwakanaka so leonard dembo anga ane zvimarules rules rules zvaive around him zvekuti nyange pane mari yakawanda sei eh, if you break those rules leonard dembo was going to walk away he was that kind of a person wekuti aiti i can just walk away and andina basa nemari i need my life leonard dembo was very strict very very strict to the extent yekuti zvaanenge asingadi mukamupandidzira kuzviita aitozorega kuzviitira the fact yekuti mamuzamisa kuti azviite iye asiri kuda for instance ndogona kupai museenzaniso wenziyo inonzi chitekete chitekete was one of the songs dzaanga akavenga because akamupandidzirwa kuti iediwe paalbum despite the fact yekuti song iyoyo is one of the hit songs and the songs iri kuremembewa nevazhinji uh, pamusoro paleonard dembo but iye anga akaivenga to the extent yekuti paakamboenda kuine imwe show kuinyanga vakamumanikidza kuridza chitekete akazoenda akanorekodha song inonzi unoda ndiite zvaunoda iwe andingazvigoni zvaunoda iweka zvavaingogara vachibhilivha mukoma leonard dembo ndizvo zvakazokonzeresa rufu rwavo mukoma leonard dembo vaingobhilivha kuti pane vanhu vari kundiroya pane vanhu vari kunditsoma ah, pane zvinhu zviri kundinetsa muupenyu hwangu of which kuti tisingazivi zvinogona kunge zvazviri zvechokwadi because munhu haukwanisi kubhilivha chinhu chisinga hararamiki kana chausingararami at the end of the day mukoma leonard dembo vakati vachipefoma pastage vakatanga kurwara kurwara kwavakatanga kuita kutanga kubuda mututu vakatanga kuramba vachingobuda mututu zviri excessive up until the show yavo was cancelled then mukoma leonard dembo vakabva vadzokera uh, kuharare kwavaigara zvinoita kuti eh, mukoma nicolas zakaria vaive vachibatsira maartist panguva iyoyo zvinoita futi kuti vange varivo vakazopiwa zita rekuti senior lecturer vaikwanisa kuassociata nemaartist ese mukoma eh, nicolas zakaria zvakaita kuti vange vachishuvira kuti rega ndinoona leonard demo but panguva iyoyo ah, mukoma nicolas zakaria vainamata eh, kumasowe amadzibaba nzira eh, masowe amadzibaba nzira aizivikanwa panguva iyoyo kuti aibatsira vanhu zvisingaiti ndopavakaenda vakanotora ah, mukoma leonard dembo vakati aiwa handei kwandinonamatira timbonoona kuti hamungakwanisi here kuti muwane rubatsiro Ah, kana nguva yakwana sometimes hapana zvatinokwanisa kuita kuti tiite kuti munhu ararame so leonard demo yakazosvikawo nguva yekuti zvanga zvakurira eh, kubuda mututu kuye kwaramba kuchiita kurwara kuye kwaramba kuchiita achizama nepesi paanogona napo kuti ange achibatsirika ivo ah, madzibaba nicolas zakaria vachizamawo kuenda navo ah, kwamadzibaba nzira kuti vange vachikwanisa kuwana rubatsiro asi dzimwe dzenguva ah, zvanga zvoramba upenyu huchikurira utano huchiramba upenyu huchiramba zvese zvichiramba muviri uchirema e, vachizama zama kuti vabatsirike so chakazosvika pakuti madzibaba nzira vataiwa kunoku tiri kuzama nepatinogona napo kuti zvinge zvichiita asi dzimwe dzenguva rega timbozama kudzokera kuchipatara kuti tione kuti chii chiri kuitika ah, pana mukomanera dembo so vakazoimboendiswa kuparenyatwa vakanogara koko futi kwemavhiki akati kuti ah, zvinova zvinoita kuti ah, vange vachizosvika musi wavakanzi aiwa namwari zvakwana hazvichaiti kuti muenderere mberi muchirarama so mukomana nadembo vakazotisiya but mukomana nadembo vatisiya kudaro pane vakazozvarwa makore anotevera vakazokwanisa kuwana mukana wekuteerera nziyo dzandena dembo sekuti muimbi aiimba nziyo dzinonakidza tine nziyo dzakawanda dzakazomboplewa even kumiss world zvakaita sesinziyo yacho yainzi chitekete chitekete its very funny because mr leonard dembo vaive vakatoivenga nziyoyo and is one of the songs dzavaiti vakanzi vapefome pastage vaitotsika tsika kandotobva pa pastage vasina kuiplayer ndambotaura kuti pane pavaimboridza eh, mukomana nadembo vakamanikidzwa kuridza chitekete vakabva vatobva pastage vakaenda pavakazoikwanisa kuwana mukana wekudzokera mustudio vakabva vapinda mustudio vakarinza song yekuti unoda kuti ndiite zvaunoda here musandimanikidze kuita zvandi zvandisingadi so upenyu hwalenard dembo hwanga wakaunganidzwa nemaconspiracy aaifungidzira kuti ndiwo achakonzeresa kufa kwake zvinova zvinozoita kuti izvo zvakakonzeresa kuti iye azosvika mukushaika so if you did like this video please do subscribe to our channel and leave leave leave leave the like and the comment in the comment section please